Hello my people, how una dey? Welcome to Bible Gist Naija, where we dey gist Bible matter for pidgin. If na your first time for Bible Gist Naija, I welcome you specially. Today gist na very serious one o, na how Adam and Eve take put us inside the gbege wey we dey so today. Remember for the last episode, I tell una how Baba God take form man, he blow breeze inside am, e come to life and how Adam take go dey murmur, Baba God come see am come carry one woman give am as companion. All dis na wetin dey happen inside dat beautiful garden of Eden and today our gist dey cover Genesis chapter three from verse one to twenty four wey be de end. So as I go always recommend, I go say make you go checkmate bible make you see wetin

Snake come waka pass everybody, pass im fellow animals come go meet Eve for where she sit down dey rest. Na so snake call am say, Aunty Eve o, abeg I wan ask you something. Eve say, Okay, I dey hear you. He say, Na true say um Baba God tell una say make una no eat that fine fruit wey dey for middle of the garden? Na im Eve scratch her head small say, Yes o, Baba God say make we no touch that fruit o, say any day we touch am, say na die be that o. As Serpent hear am, na so e say, Eh? Which kind talk be that one na? Which kind die? Say nobody dey die anything. Say you see that fruit wey dey so, if you eat am, you go wise like Baba God. Your eye go shine. You go know a lot of things. You go get wisdom full everywhere. Wi- Wisdom go wan wound you. As he talk like that, na Eve scratch her head small again. She look the tree like this. She see as the fruit fine, e dey shine. E be like mango wey dem mix with, together with agbalumo. Na so e take correct reach. Na she say, well, no long thing. Say I go take this fruit, I go eat am. So na so she go collect the fruit from the snake. he chop am. And that time, Adam no dey around. He go in normal evening strolling wey he dey check all the things as Baba God assign am to do. As he come back, na so she sama am the fruit. Baba collect the fruit too, he no ask question, he chop am. So as dem chop the fruit finish, na so their eye open gbagam. na there dem realize say dem dey naked shame come dey catch dem dem come dey fear where find where to hide na so adam come go look around gather some kind leaf join dem together wey dem go take do like cloth to take cover their body time time na so baba god call out adam adam where you dey why i no dey fit see you adam say baba god abeg no vex for me i hear your voice fear catch me i run i hide because i dey naked baba god say adam you say wetin you say you dey naked who tell you say you dey naked abi you don chop the fruit wey i say make you no near once na adam point hand say na the woman wey you give me na him give me the fruit as the woman hear am once na she too she point her own hand say baba god abeg no vex for me na the serpent na this snake na him deceive me snake look he no know who he wan call as dem take dey do all those things na just like na like that o you see that pointing of finger wey this one go point this one na you do am this one go say no be me do am na from here e start o from the garden of eden straight to your whatsapp family group na there e start as dem take dey point finger so the thing pain baba god after all the instruction after all the belief wey he get for where adam dey say adam no go fall him hand

You see, childbirth, childbirth go dey hard for you. E no go dey easy again the way I bin want am for you. But you see you, Adam, you go work hard before you go fit eat. You go dig the ground, the ground go hard for you before you go fit eat. Because this thing wey you do, e really touch me. But even as Baba God take dey punish dem, finish na so im still carry cloth. Based on the merciful Father wey im be, na so im still carry cloth give dem say make dem wear. Na so im come pursue dem out of the garden of Eden. Then he come carry one angel put for the center of the the garden dey guard the tree of life so that they for make dem for no go still go back go eat the tree of life you come put one angel there with sword wey dey rotate 360 every day so na so adam and eve take comot for the garden of eden and my people una see am say disobedience na im cause all this gbege inside the garden of eden even today e still dey happen a lot of persons no dey fit obey god instruction but nothing really dey there no hard because if you fit dey lis ten to wetin god baba god dey tell you then you go dey see the 360 for your life the way your life go dey change the way beautiful thing go just dey happen for your life you though you don see am say na disobedience na im bring us where we dey so wey adam and eve commit So my people, na here we go end today gist. I know say you don learn one or two things from this gist. Abi I go also like make you drop your comment for the comment section to tell us, share wetin you learn from this gist today. And abeg, no forget to comment for our videos, no forget to like, share with your guys, share with your family and friends. Now beg, I say they beg you. And subscribe if you never subscribe. Follow us on every platform we dey. Bible Gist Naija, na im be the name. This na Bible Gist Naija. This na Bible wey sabi. So till the next episode, God bless you.